Fi'n cael lot o lwcs! Oh, hello!
Mae fi gweud... Mae Mister yn caru fi! Mae hen wlad fy nhad-a! Hiya guys! Croeso nôl i Popty, ei drychwch ble i ni, ar faes Eisteddfod yr Urdd, Sir Gyfyrddin 2023! Waw, mae fe mor braf yma Cari, mae fe mor braf bod nôl ar y faes Eisteddfod, yn dyw e? Fi'n gwybod, mae fe'n lush ma, mae'r haul yn tywynnu, ond Ond sai di cael lot o gyfle i fynd rownd y maes eto, Jed. Hei, mae ti mewn lwc achos mae pop ti di dod yma heddi. Yn gwneud fi'n edrych yn rili swyddogol gyda'r microffon ma. Ie, ti bach rhy swyddogol, actually. Ie, bach fel cyfweliad, yn dwi? Ydy, sa'n lico fe?
Ond y wir reswm maen nhw ma i roi sialensiau i ni, yn mynd o gwmpas y maes Felly gewch chi gweld y maes pryd ni. Ond cyn i ni ffindo mas beth yw'r sialense ma, Profftiwyr, chi'n gwybod y drill erbyn hyn. Beth am i chi danysgrifio i'r sianel? Rho like ar y fideo yma os gwelwch yn dda. A gwasgu'r gloch bach notification tra bo chi'n a. Ding dong. Chi'n barod?
Barod.
Jed, mae'n iawn bod ti ddim wedi cael llwyfan o'r blaen. Ysdim eisiau ti gael tantrum am y peth, mae'n hollol naturiol. Dim cael tecst!
Diolch byth yn dda. Ok, mae hyn gan Pop T. Ww!
Rhif un.
Ffeindio freebies un coch, gwyn a gwyrdd. Cael llun gyda Mister Urdd. O, Mister Urdd yn lyfo fi. Ok.
Gwneud rhyw fath o perfformiad. O flaen y cyhoedd. Mae rhaid i fe fod un eisteddfodol. Na.
Bwyta rhywbeth o'r stondin. Mm. Pawb wedi gwneud e cwpl o weithiau yn barod. Mynd mewn i'r Portaloo a canu Hen Wlad Fy Nhadau yn ei gyfanrwydd. O! Mae hwnna'n afiach. Pymtheg munud yn dechrau.
Sa i'n credu fi'n cofio beth. Paid rhoi ffordd a fi de!
Paid â dilyn fi!
Ok.
O! Os gysodwch fi, oes 'na freebies fan hyn? Sdim un gwyrdd. Ga i gael un gwyrdd, please? Ti'n legend, diolch yn fawr. Un gwyrdd! O, i, i gwyn! Diolch! Is that rhywbeth coch? Stickers. Stickers! Please, ga i gael sticker, please? Is gen i gwyn, gwyrdd, coch. Hapus. Sut mae cad i'n neud? Reit, her rhi fi yn unrhyw fath o berfformiad, cyhoeddus, eisteddfodau, a beth i fi'n joio wneud? Danso!

Sa unrhyw un di gweld Mister Urdd? Sa unrhyw un di gweld Mister Urdd? Mae yna gymaint o bobl jyst yn gwisgo coch gwyn a gwyrdd, mae'n rili really anodd ffeindio fe. Fi wedi ffindo fe! Oh, hello! O fi gwe... Mae Mister Urdd yn caru fi! Gan i gael llun! Ar ôl tri, un, dau, tri. Diolch, Misterydd, ti'n ffantastig. Cario mlaen i dy gwaith anhygoel. Woo! Freebies coch, gwyn a gwyrdd. Helo, sorry. Fi wneud sialens, chi'n gweld, right. um, lle fi'n goffo ffind o freebies coch, gwyn a gwyrdd. Fi'n mynd gael rulers gwyn i chi. Ie! Yeah. Oh!
Yes! Yna rulers gwyn yma! Llwyddiant!

Sa'i moyn gweld neb am sbel. Oedd hwnna yn ofnadw.
Beth mae Cardi yn neud? Sori i fod yn boen. Yw e'n iawn bod fi'n dwyn dy Mister Earth di jyst i gael llun ti fe? Fi'n neud sialens set ti'n gweld. Reit, ma' hwn yn sialens arall i chi. Ti'n cael Mister Air selfie! Diolch, beth yw enw ti? Ceri. Diolch, Ceri. Lle mae Jed? Sa eisiau cyw am bwyd, mae'r cyws yn huge. O, oh, heia! Gai trio bach o bwyd ti, please? Diolch. bwyd! Ges i bach o rocket. Mae hwnna'n cyfri. Rhaid, fi, fi'n blino nawr. O, fi'n cael digon nawr, fi'n rili, really, fi'n cael digon hwn.

Cŵl, Lame Green os os hoffech chi. Hwn di Abertawe. Yym a wedyn Pren Mesur Gwyn. So Fab. So, gei di hwnna, pwynt i ti. Ges di fwyd?
Naddo!
Ges i fwyd? O! Da i ddim.
Nes i gael i mewn Portaloo. Uh, fi did.
O, be?
Nes i wneud perfformiad cyhoeddus. O, nes i ddim. O,
so pwynt i fi de. So, 3-2. A beth arall oedd?
Mister Urdd! Ges i un! Do! Da iawn.
Ond ma' raid fi gyfadde, dim darlithder urdd go iawn. Nes i cheto tymed bach. Wel, Cadi. Hi. Nes i cyda fi fan 'yn. Jed!
Llun o fi gyda'r wir Mister Urdd. Y dyn ei hun. Y dyn ei hun, felly pwynt i fi. O, a...
Sydd yn meddwl bo' fi 'di ennill! Yes! Nes i joio ddo.
Ges i gam.